Khatia Kharz awmna an va thleng khan Mahithau Kharz siam chu a lo lang zui ve zat a nih kha. I ta Dori chuan a thiante bulah ka lo buaipui nge a tih avang chuan amah chauh chuan a bei a, chu Kharz chuan thisen tam tak chu a phuh chhuak a, hei hi tur hlauhawm tak leh acid anga thawk thei a ni. Itadori chuan chu curse chu chiang tak tak chuan khawih fuh thin mah se, chu curse erawh curse dang anga awlsam taka hneh zung zung thei a ni bik tlat lo. A tawrh chu a chhel ve khawp mai. Chu curse chuan Itadori hnenah chuan, Naupang, i chak khawp mai, a lo ti a. Lehlamah Nobara pawhin chutlai hmuna tangtirtu curse kha a lo bei ve mek a. A thil beih lai chu ramnung tam deuh ang hi niin pakhat a beih lai chuan a dang tam tak chu an lo chhuak lehnghal zung zung a. A bul chiah Megumi pawhin a beih ang chiah chu lo bei ve in an ni ho chu a lo tan bung hmiah hmiah a. Megumi chuan a khawi lai tak hi nge a point lai ber ni ang aw tia a ngaihtuah mek lai chuan a hnung lam atangin Nobora chu an lo pawt lut daih a. A hriatchua han ban let chuan a lo tlai tawh lutuk. Mahse Nobora chuan ka tha em em ang a lo ti a. I Tadori insualpui kharh chuan ka unaupa ni saw tih leh Nobora an pawh luhna lam pan chu rual a. Chutah chuan zuang lutin I Tadori chuan engtin nge ni dawn, kan kaltir ringawt mai dawn em ni? a ti a. Megumi chuan Nobora'n pawt lut daih a, a nunna derthawng dawn a ni. Chuvangin nang man zui la, helai hmun hi ka ching fel phawt ang a, chumi zawhah ka lo zui ve ang chu, a ti a. I Tadori chuan ani chuan nang pawh fimkhur la, Mi rawn zui ve vat ang che aw a ti a. Nobura chuan min khawi hlek suh tih leh a perek pahnih chu pa lama chhut phei chu a rual a, mahse ani chuan a lo bum. Chu pa lah chu lo in la polite in hmeichhia i nih tih ka hre lo alawm ka tih palh a lo ti a, Nobura lah chuan a lo ten lutuk. A chhung lamah chuan Megumi chuan khang te tak te te te kha a lo fik deuh hmawk hmawk a. Rei ngial a han vir kual zek zek hnu chuan a tawp nan pakhat chiah chu awm tawh a. He thil chu awl dawn hle mai a ti a, mahse chu thil chu a kawhlep ah chuan a kal daih a. A awl dawn ka tih reng kha a tih pah chuan a Demon Dog chuan a lo chum pherh vek a. Kan sawi leh lawk ang, a hmain Megumi khan Demon Dog, Black leh White a nei nih kha. Mahse tunah chuan pakhat chiah nei tawhin chu chu pahnih kha pakhatah a chantir a ni. A zo fel tawh maw intiin thawk chu a han la a, mahse reilote hnuah a hma zawnah tak tui far ri keuh keuh chu a hria a. Megumi pawh chuan a thil tih lai chu a zo fel lo tih hrethiamin, Hei hi a taksa pui ber chu a niang tiin a ngaihtuah a. A hma ah tak chuan Sukuna in a phel sawm vek curse kha a lo lang leh a, a khi heu leh nghal. Ani hi Sukuna kut zung ṭang vanga rawn lang leh niin, a hma pawh khan Sukuna khan a kawchhung a mi kut zung ṭang pakhat chu a laksak a nih kha. A hma in Itadori nen pawh he curse-i chu an ngam lo viau tih kan hriat kha, Tunah engtin tak ni ang maw? Chu Kars chuan Rabar ang deuh chu pawt fanin Megumi perh nan chuan a hmang a, Megumi pawh a chem hmanga lo indangin mahse a chem chu a bung nghal hmak a. Mit khap kar lekin chu Kars chu Megumi hnungah chuan a awm a, mahse Megumi pawh chu a Demon Dog chuan a lo chhan ve bawk. Chu Kars chuan Megumi chu a rawn hnek dawn chiah a, Gojo nen an training lai chu a lo lang a, Gojo chuan, Ka chak leh tawh nia, nang hian UG ang bawkin power tha tak leh theihna tha tak i nei, mahse danglamna tlem min nei a ni. Gojo chuan an baseball khel lai te chu sawi chhuah sak in, Khatah khan Megumi chuan na lo te vua in a thi hma reng a nih kha, mahse Itadori erawh in na taka vua in home run hial a siam a nih kha. Heta sawiawmzia hi chu Itadori chuan a thiltih engkim a Theihtawp a chhuah zel a, Megumi erawhin a theihtawp a chhuah ve ngai lo a tihna a ni. Gojo chuan, I theihna te chu a sang lutuk alawm, mahse i tumna a sang lo thin em a ni, a ti a. Megumi chuan bang chu na takin a to a, a lu chu thi tih chu kan hmu thei bawk. Chutah, a mit chu a lo meng siar siar a. Chu Kars lah chuan lo nghak rengin a nui heu leh nghal. Megumi pawhin a that tawk lohna chu pawmin a theihtawp chhuah chu a tum ve a. Sukunain, Theihna lak tlak lo tak a ni a tih sak lai te chu a hre chhuak a. Leh, Engvanga tlanchhia nge a nih a zawh lai te chu a hre chhuak a. Tun tumah chuan, tlanchhiat chu a tum tawh lo hmel khawp mai. A hmaa Kurtz pawh chuan, thil danglam a thleng dawn a ni tih hrethiamin, a ngaih chu a tha tawh bik lo. A hma kan sawi tawh ang khan, Megumi hi Curse user niin Hand to Hand Combat a ni a, a kut pahnih a zawm khawm apiangin Curse a lo chhuak thin a nih kha. Tunah erawh Curse pangai rawn chhuak lohin Curse liquid tam tak chu a rawn chhuak a, hei hi Megumi domain a ni a, Chimiraka Shadow Garden a ni. Megumi nui ngai reng reng loh kha, tunah chuan rap awm tak chuan a rawn nui chhuak a. Chutah a domain chhunga curse awm chu na tak tak chuan a han tlawh zawt zawt a. Chu mai bakah a domain chhungah chuan Demon Frog te chuan a curse beih lai chu an lo ti buai ve a. Chu curse chuan a theih tawp chu han chhuah mah se, Megumi domain a lo ni ve kher nen, Megumi chu a ngam lo hle a. Domain chhungah hi chuan domain hmangtute ability hi nasa taka in up in Chuvangin Megumi pawhin Demon Bard pahnih lai chu a hmang thei phah a. Chu khar chuan a energy tam tak chu puah tirin Megumi domain chu a ṭhiah sak a. Mahse anni chu a nui rei vak lo. A hnunglam aṭangin Demon Dog chuan a lo zen tlang a. Chu khar chu ral riai riaiin a puak ta daih a. Megumi awmna pawh chu lo danglam leh tawhin ani chu lei hnuaiah chuan a awm a. A hmaa Sukuna kut zungṭang awm chu a chhar bawk. A chau ve deuh ni ngei tur a ni. Reilote hnuah a hma chuan a bawk thlawp a. A school kal lai hun lo langin naupang tam tak chu sawi sa in a lo thut bet a, amah hi gangstar dik tak chu a lo nih dawn hi. School an tlawh tum a midang in an lo hlau leh a lai ve deuh ṭut ṭut pawh kha a awm ve tho mai. Corridor a kal lai chuan a unau nu chuan a lo au a, Min hrilh a ni lawm ni, ka insual tawh lo vang i tih kha a lo ti a. Megumi lah chuan lo ngai pawimawh loin, Ka nu pawi ni loh kha, a lo ti a. Ti chu Miki chuan hnung lam atang chuan Megumi chu a vawm hram a, Khawi atanga lo kal nge, ka hre miah lo, a ti daih leh nghal. Naupangte an nih laiin Ti chu Miki nu leh Megumi pa chu an tlan dun daih a ni awm e. A hnuah Gojo chu rawn langin a pa chu zengtlen atanga zir chhuak a nih thu te chu a rawn hrilh a. Gojo in naupang a lama kal tura tih dan lah chu a nel awm loh em em leh nghal a. Chuta tanga rawn lang pakhat leh chu a theihna zawng zawng hmanga mi a beih ngai lohna chhan chu a unau nu vang lek chu lo niin. Lehlamah Nobora lo pawt chhuaktu pawh khan Sukuna kut zung tang chu lak chhuah a ni tih chu a lo hre thei a. Chutiang bawkin Nobora pawh chuan a lo hre ve bawk. Ani chu hnunglam zawnga zuangin a tlan chhia a, Nobora hnenah chuan ngaihdam chu a dil bawk. A ni chuan a um zui zel a, chu pa chuan, Ka hnung ka hmuh duh miah lo na chhan che hi, ka in thlahrung vang emaw i ti mi? Ka hnung i hmuh vaih chuan. Chutah a hnung lam atangin i ta Dory leh a Kars um chuan, Eh nang ni lo, an lo ti ve ve a. Chu pa hnungah chuan, Hmaihlai tak hi lo awmin, chu chu mi in an hmu ni veih chuan a lo nung thin a, i ta Dory leh a Kars um chuan an lo hmu ta si. A hnunga hmaiawm mit atang chuan thisen tam tak chu rawn chhuakin, Chu chuan thla ang tak chu amah chu siam a. Chu chuan Nobera chu rawn attack a, mei alh ang mai chuan a sa fual leh nghal. Chupa chuan attack chhunzawm nghalin Itadori te chu chak tak chuan an tlan chhia a, kawngah chuan Nobera chu tlu a. Mahse a rawn vih fuh hma chiah chuan Itadori chuan a ni chu a lo pawm kang a, chutlai hmun atang chuan rang takin a tlan chhuah pui a, an tlan chak em avangin Nobera pawn a rui tep a ni. An tlan chhiasan pa pawh chuan a tlan chak hle mai. Midanga ngaihtuah em em leh nghal a lo ti ve a. An ni pahnih chu la fen thleng hnu chuan Itadori chuan an him ta ah chuan a ngai a. Mahse pakhat zawk kha a lo lang thut in a ni chuan thisen chuan a lo phuh vak a. Nobara pawh hnung lam atangin pakhat zawk khan a lo man fu ve leh chiah bawk. Mahse an rin ang ngawt a, chu thil chu acid anga thawk a lo ni lo a. Zawimuanga chu thil chu thawk in a hrehawm dan erawh Hremhmun anga awm ang vel a ni. Hei hi minute sawm panga hnuah a thawk thin a, mahse Nobara chu hmeichhia a nih avangin minute sawm hnuah a thawk dawn a ni. An ni pathum hi Mahito kuta cursed object pathum kan hmuhte kha an ni. An kal hma chuan an upa ber chuan an zavai chuan nunna pakhat an nih thu chu a sawi a, an tan theuh chuan an innungsak thu chu a hrilh bawk a ni. Nobara chu rawn nui chhuakin in pahnih hian in chak khawp mai. Mahse vawiin chu in baih tur in thlang sual deuh a ni tih pah chuan a perek chu a rawn phawrh a. Chutah an ni unau chu na taka vih ang mai chuan an lo awm nghal a. Nobora bana an khar technique ta tu ang maia a inziah rang avang chuan Nobora chuan straw doll technique chu a hmang theih phah a. Mahse amah pawh a nat tel ve zel avang chuan lehlam pawh chuan rei tak a inchhuntlang ngam chu an ring lo a. Lehlamah Itadori chuan nghah reng chu a tum hauh lo.

Amah hi chak em em mahse, lehlamah chuan Sukuna hian natna tur leh eng emaw hi chu a lo tawrh pui ve ngei ni thin tur a ni. Itadori chuan na tak tak chuan a hnek malh malh a, Nobora pawhin a chet theih loh nan a lo vit ve hmiah hmiah bawk. Anni pahnih chuan an awmna chu an inthlak thleng a, Itadori chuan a u zawk chu a bei ve leh a, Kombata chuan Itadori chu a sang deuh zawk a ni. Nobara chuan perek pakhat chu lo la chhuakin chutah chuan Curse Energy tam tak chu a dah a, chutiang bawkin Itadori pawn a tumpui pa chu a hnek a, a ban lehlam chu a bung hmawk mai. Ani chuan a unaupa chu enin thi lo hram ang che a ti a, chutah rawn tho thutin Nobara chu rawn ei a tum a, Nobora chuan a kut chu lo tlik zeuh in perek a chhut bur kha a puak a. Chumi puak avang chuan chu car chu a thi ta a, pakhat chuan an u ber thusawi pumkhat kan ni tih kha a hre chhuak a. Chu cars a thi a, a taksa a danglam miah loh dan ah chuan cars pangai a ni lo tih chu an mi pahnih pawh chuan an hre thiam a. An awmnaah chuan motor chu chak tak chuan a lo tlan a, handyman chuan, Nge zana in lo ti a? A ni chu pawt chhuak nghal deihin driver hnenah chuan, Thih i duh loh chuan a chak thei ang ber khan tlan rawh, a ti zui a. Itadori chuan taima tak chuan a lo um a, a ni chuan, Min um buai duh suh bawih a, Ka taksa hi ka siam zawh hman chuan in pahnih khan awlsam takin ka that dawn chu a ti a. Rah lehlam ami Noborava en chuan engvanga che mi a lo nge a nih tih chu a ngaihtuah chhuak a. Nobora chuan a ban lehlam bungah khan a straddle technique bawk chu lo hmang leiin na tak chuan a han chhut a sia a. Ani chu vih tlang zawt ang mai chu a ni a, Motor atang chuan a lo tla nghal bawk. Itadori pawh rang taka lo insiam remin a hnek hma chiah chuan ka tihpalh a ti a. Itadori ta thian dun chuan an unau chuan chutlai hmunah chuan an zo fel ta a ni. Lehlamah an upa ber chuan a naute chu an thi tih a hre thei a. Chutia an mitirh Jujutsu High first year ten an lo dah tha vek mai chu anni chu an lawm lo hle tih chu a hriat. Anni chu lei awmnah khan vaw let lehin Megumi lo muhil reng chu an vaw au harh a. A lo hawi chhuah chuan an ni pahnih chuan, I thi tawh maw kan tia, kan lo hlauthawng lutuk a, an lo ti rual a. Megumi chuan, Chengkawl zai pawl angin awm rawh u, ka lu na teh mai nia, a lo ti chhuak a. Nobura chuan, Sukuna ku zungṭang te i lo muthilh pui vel a, chu chu thil hlauhawm tak a nih kha, a lo ti a. Megumi chuan, Ku zungṭang chungchang engtinnge i hriat tih a zawh chuan, Energy chak tak kha ani chuan alo feel ve thei chu niin. I ta Dory lah chuan khawi ka lo kam ram leh mai dawn mi alo ti hman hmawh a. Megumi chuan i ta Dory hnenah chuan kut zung tang hi ei reng reng suang che a ti a. I ta Dory in a zuk banh chuan a kut atang chuan Sukuna ka chu rawn insiam in kut zung tang chu a ei ta daih a. I ta Dory hmai chu rawn rang zuai in mahse tun tum chu Sukuna a rawn lang lo a. An tih tur te an zawh fel tawh avangin an ni chuan chutlai hmun chu an chhuahsan a. A tawpah, Gojo chuan Meimei hlawh chu a thun sak a, a hlawh an bonus avang chuan Meimei pawh lawmin a nui vak vak a. Tikhan Jujutsu Kaisen, Zero atanga Season one thleng chu kan zoh a, a tir atanga a tawp thleng min lo en sak avangin thinlung takin lawmthu ka sawi e.